Eh, nyawagire. Mano to koro ibedo mi mikawo itema seche moko imiya miya nyiero. Anyier kosa ywagi. In kinyalo Apenji ni ywak, anyawagire isaikori adwa wuok adhi kama adhiye. Isaikori. Donga naseikora. Mane kaka iikori idwa luwo koda yo ni adhi e wuoth ma important kaka inene ichalono. Donga aseikora. ya. Ikoni isaikori. Eh. Nyawagire, bi asori ane buta ka. Mae gima idwa wuo koda ni luwo koda yo an jaduong'ni. Ago suit ma serious kendo alwako gima important kasto mae gima idwa wuogo. Yung madhi kuma dhi godo ya. Hey, ah, jodongo gi. Ate ma seche moko aneno rago to kendo aneno matek. Nyawagire wiyi mojanyi ni edi koma ne dwaro luwogo yo ni adhigo kuonde cha ni ane nyawagire. Ya dong' no Apenji kite- ni wini ni lose saloon mane? wiya ni naloso e salun ma kaeva.
Nyawagire inyalo weyo salun maduong' e important salun maduong' e Migori ka to kendo Kenya to the world ni dhi kaeva. Dong kaeva no ema nadhi mana. Koro magi to koro ang'o dhakoni? Iweyo salun ma important Salun- ikelo wiyi ma koro wiyi ojany ni idhi kaeva. Salun no ni kanye? Nyawagire Salun ing'e maber.
ni ing'e ni in ichocha in. Mane mane idhi yudo ka beche yom kose iyudo ka beche chal nang'o? Dong' mane mane aneno ka be. Apenji niya, pesa ma isiko ikawo akawa ira, ikawo kasto idhi iloso iloso nigi owich mojanynie. Ok inyisa gimoro ma important mondo wadhi kuma dhi. Tiende ni gima awachono ok important. Yawa gini ing'e ni in in in in sata idwa mana ni asik achwadi. Gima wacho ni neno kok en important.
Koro saloon mane mani dwaro ni adhi? Nyawagire sori buta ka. Del aweyo sama wadhi e wuoth oka oka timra gi del moko mang'eny. Nyawagire adwaro nyisi ni saloon ma serious mayudore e Migori County kata kendo yudore e Kenya to the world. Anyisi ni Naz- Nazir, iwinjo gini nya- nyawagire? Nasir. Kaw gini iket e wiyi mojanyno. Koro chik iti ka nyarwa gire. Achiko ite. Ne ng'anie.
Ineno ka? Eh, Ma ng'ama nyocha nyien oloso ma serious. Iluongo ni Nazir. na- Nasir. Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi. Iwinjo gini nyawagire? Odak ni- Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi. Dak- Mayudore Sagero Kitbull Ling sama wuoyo. Dak nikona chon mondo wa- adhiye. Koro Dak wa- nakoni chon in dak da- itiye gi wiyi kia kata roll mar dongi- dhako. Dongi we adhi nyaka kaeva kor ka duogo. Koro sani en e kaka koro wiyo jany adwaro luwo kodi yo. Koro ma to koro adhi go kure ni dhi wani chiega. Koro nyawa gire kata in kaka wiyi chalo ni ang' ilu- inyiso ng'ato ni in chuor jaduong' cha. Donga nyisa nyisa kwani wache wang'ni adhi ayude ni iwache ni chuo ni an chuori kocha cha ine dang' achwadi kata e ji koro na, na, ny- nyawagira dwa ni winj ginie adwaro nyisi ni nazi dreadlock salon and kinyozi mayudore si kamoro ni kitbul sagero sagero kitbul ma yudore e Migori County. Wang'ni obiro ma serious to kendo adwa ni achak anyisi nyawagire to kendo achak anyis jopiny ma we wigi jany. Anyisi ni Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi, iwinjo gini nyawagire? Awinjo. Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi mayudore Sagero Kitbull. Wang'ni obiro ma yore yore. Mana sagechwa ka. Mana Sagechu ka. Suna West kae.
Suda West Sub County. Ei Migori Ok- County. Ok suda.
ne nyamamani wero kuna pacho sama wuoyo wiyi mojanygo dak ni dhi isome si- kata nazi dreadlocks cha we nyiero sama wuoyo ng'e ni iye wang' kaka sirika seriously Donge in kaka iluongo ne mamit na ne soda. nyawagiri ng'e nabro pami in minanoni adwa ni awe adhi adhi wuoth gi kwe Eh, koro ing'e gima timore Nano adhi e sedi. winji Eh. anyisi nazir dreadlocks salon and kinyozi mayudore sagero kitbull wang'ni ayude kiloso wiyi nobedo kachacha ma important to kendo jogo wanyisi ni nyawagire kaka in nyako ma jaber kama in ting'e ni in ema in adhi ayudi ka iber ei wagire ute koro ing'e gima ne timore kanyo nyieno sani obiro mayore yore to kendo ka mineno obiro mayore yore no gik matimore ka nyawagire kaka in ng'ama wiyo jany kama jogo nyieno kwongo timo ni gimiluongo ni blow dry Iwinjo ka dhumo kisungu. Okuongo luoko na wiya gini. Winy ni blow dry.
Eh. Kaka iwinjo dhumo kisungu ma important no. Kosetimo ni gimiluongo ni blow dry. To kare koro nyawagire in jaoda kaka midwaro ni ikete study moro ma fine e iticha. Ipo ni gino mano to koro kisungu dendo niya, not lessons. Iwinjo gino? Awinji. Kasto koro wan gi moro mar eh, iluongo ni macha ni iluongo ni yan yata. Koro ma seriously kata kidwaro ineno gik moko mane modongo swag ne wero ni adhiambo kopo ume. Mano to kendo zidrna zidre lok salon and kinyozi kanyo gitimo seriously. To Oti. kendo kare koro kipana wuondi ngima. Donge aneno kaka otimo ne gi ji kae ma. Ineno kanyo. Aneno gi.
Aya to koro nyawa gire. Ma to koro gima serious. Ineno kopo ni idhi idhi idwaro timo gima iluongo ni idwaro ni los wiyi ma serious. Wanyisi ni wang'ni gi- ka- kamoro amora kik achak ayud kidhi but tem matek idhi na zidre lo salo na kinyozi
achak ayudi ne kendo ne awacho ni many kaka idhi loso wiyi no koka wuo kodi. Dhi mana ne jopiny Wang' ni dhiuru mane kamoro ni Nazir Relon Saglo nar kinyozi mayudore Sagero Kitbul. Wang' ni loso gik ma important to kendo kipani wawuondi. Anyisi ni wang' ni kande ne joma mine gi joma chuo madgombo ni kata in mana jenzi to kendo kata in mana kijana. Nyono lando gik ma serious to kendo giloso gik ma serious. To kata kidwaro ni mondo mi ing'e gik mang'eny wanyisi niya inyalo gombo gimoro mondo mi obed e badi mano gima iluongo ni stopwatch to kata kiero ni mondo mi iongeza urembo kata ibede gi sura maber Wanyisi niya, Nazi Dreadlock Salon and Kinyozi mowuok manyien kendo yudore Sagero Kitbull. Anyisi ni wang'ni warwako uduto to kendo kidwaro bedo gi swag maber dhi mana Nazi Dreadlock Salon and Kinyozi loso gik ma important. Nyawagire. Hey. Anana wanere.